Emme Pygamberjan bir mübärek sözünde aýdypdyr. Eý darganak zamanynda ýaşap duran imanly dogan, aýtýan bilen eşitýän hemmämiz içinde. Kala sallallahu aleyhi ve sellem

Aý tutulanda gijäň içinde gap-garaňky bolýar, şo gijäň bölekleri ýanyk, ol pitnele weýran garaňkylyklar getirjek diýipdir. Aýnhuşy zaman. Üsüsine, ynsan özüni ýitirip, her kepleri eşdip, her pikirleri eşdip, her zatlary okyp, Hudaý Taalak dille girip durla, Kurany Kerimi dille girip durla, Rasulullah dille girip durla, ulamalara dille girip durla, mesjit medreselere dille girip durla, börk goýsaň dille girip durla, Kurany Kerim okysaň dille girip durla, Allah Taalaň buýrugynyň içinde bolaňda dille girip durla, şol zaman boljak, Yusbihur rajulu fiha mu'minan we yumsi kafira. La hawla we la kuwwete illa billahil aliyyil azim. Inna lillahi we inna ileyhi raciun. Şo pitnäň içinde bir topar adamlar bolar, agşam ýatanda mümindirler, ertir turanda kafir bolup turjaklar diýipdir. Bir topar adamlar ertir bilen musulman, agşam ýatanlarynda ors ýanak kamyl kalplarynda iman galmany, tüp düpden imandan boş bolup kafir ýassygyň üstünde ýatjaklar diýipdir.

Allah üçin aýdýan. Dilimiz öwren şamasyn. Bir adam kafir bolup geçse, ol adama jynaz okulmak dogry däl. Şoň şo jüre bolup geçenligini bilip men sen jynaz okuysak okuýanyň özi günähkär bolýandyr. Yzynden sadaka bermek dogry däldir. Yzyndan Kurany Kerim okymak dogry däldir. Yzyndan Hudaýa şol adam ýaňyşdy diýip doga etmekde dogry däldir. Allah Taala pygambarlary emr edipdir. Kafir bolup geçen ataňyza doga etmek dogry däl diýipdir. Metni Kurany Kerimde Ibrahim Halilullahyň barada gürrüň bar. Azer bolup kafir bolup geçen dädene doga etmek ijazat bermeýän diýipdir Hudaý Taala. Aý onda-da doga edip galjak diýilse, doga etýäniň özi günähkär boljakdyr. Kapyr bolup geçmek diýen ulukan zatdyr. Damak çalsa, haram bolýar. Jynaza okymak dogry däl, doga etmek dogry däl, Kuran okymak dogry däl, oň tarapyndan sadaka bermek dogry däl, ýöne bir betbagt bolup geçen adam bolýar. Resulullah sallallahu aleýhi we sellemiň aýdan kefinini gözläň, Ahyr zamanda aýny şu zaman, aýny şu zaman, aýny şu zamandyr. Pitneler boljak, tekrar edeýin. Üsüsine garaňkylyklar boljak, Agşam imanyň içinde erti turanda imandan çykygly. Agşam imanyň içinde erti turanda imandan çykygly, gündiz imanyň içinde agşam ýatanda imandan çykygly. Mesjidine, medresesine, ahun mollasyna, ulamalara, pyhambir jana, dine, öwliýa Allahlara dil degirmek bilen aňrygaňryk, aňrygaňryk, aňrygaňryk barmak bilen sap imandan çykarlar bolar diýipdir. Indi seň meň bir bellemeli zadymyz bar, Resulullah sallallahu aleýhi wesellem bir nusga aýdypdyr, Ol gözümiziň nury, başymyzyň täji bolan, ol wujudy, endamy, gözi, kalby, gulagy we tamam sagy-soly, öwi-yzy, üsti-asty nury imandan doly bolan Resulullah sallallahu aleýhi wesellem aýdypdyr.

Resulullah sallallahu aleýhi we sellem aýdypdyr, Haýsy biriňiz güni ertir örende, güni daňyny ataranda aýtsa, nämäni aýtsa, arabysyn bilýän bolsak arabysy, Razitu billahi taala rabben we bil islami dinen we bi Muhammed sallallahu aleýhi we sellem nebiyyen we rasulen üç keleme. Manasy şi, Hudaýa men razy boldum, Sen meň Rabbym, Yslam meň dinim we Muhammet sallallahu aleýhi we sellem meň Rasulym diýip, şi üç kelemäni aýtsa her kim ertir bilen örende, men pygambar, zamin bolýan, kefil bolýan, şol adamyň elinden kyýamat gün tutaýyn, tä jennetiň içine salýançam elinden goýbermäýin diýipdir.

Resulullah sallallahu aleýhi we sellem mübärek agzyndan çykaran kepi, Her kim güne-erti örende daň bilen aýtsa, Men razy boldum, meň Rabbym Allah jandyr! Ýagny imanyny täzeläp duran adam bolýaby. Näme diýip, pitne zaman, darganak zaman, Eý dost, ikimiz aýdaýly muny, biz aýdyp gezeýli, eý, aýal logalla! Biz aýdyp gezeýliň muny. Men, manasy şi, Men razy boldum, Allah Tagala Rabbymdygyna! we dinim yslamdygyna we Muhammet Resulullah meň pygambarymdygyna razy boldum diýse güne ertine men pygambar gamyn men kefil diýipdir şoňa şol adamyň elinden tutaýyn Leahuzanne biyedihi hatta udhilehu el jenne şoň elinden tutaýyn tä jennete salýançam elinden göbermäýin diýipdir. Mundan aňyrda näme buşluk bolmaly? Mundan aňyrda imanly adam ýerden dereje gözlemeli. Eý, imanly doganlarym, mundan aňyrda ýerde hoşluk gözlemeli. Imanymyza gaýym bolaýlyň, dinimize gaýym bolaýlyň. Din diýdigi ýaňy deslapda-da üç-dört gezek aýtdyk. Din diýdigi, ýagny sen-men gaýym durmagymyz bilen Allahtagalaň halalyny halal bilip,

Tu gafil der andişeyi sudu mal, ki sermayeyi ömür şud paýmal, ömrüň geçip barýar diýipdir. Rasulullanyň mähebbetini tap, ot, sen goşaryňdan tutaýyn diýipdir. Eliňden tutaýyn, gögermäýin diýipdir. Şu mahal pursatdyr, eý dostlar, eý jowan dostlar, eý imanly doganlar, eý mu'minu, musulman aýal doganlar!